Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen wedi bod yn gweithio gyda Chanolfan Cymru ar gyfer Materion Ryngwladol dros y ddwy flynedd ddiwethaf i ddod â seremoni gwobrau Young Peacemakers i'r prif lwyfan yn Llangollen. Calon guro'r Eisteddfod Ryngwladol yw ein neges heddwch i'r holl genhedloedd. Mae'r gwobrau'r Young Peacemakers yn ffordd wych i'r Eisteddfod ymuno â'r Canolfan Materion Ryngwladol i ddod at ei gilydd i ddathlu pobl ifanc Cymru sydd wedi cyfrannu at heddwch a dinasyddiaeth fyd-eang yn eu hysgol, eu cymuned leol, neu'n fyd-eang mewn amryw o ffyrdd. Oherwydd pandemig Covid 19, mae Gwobrau'r Young Peacemakers ugain ugain yn cael eu cynnal nid ar ein llwyfan enwog, ond fel rhan o'n rhaglen Eisteddfod ddigidol Llangollen ar Line. Rydym yn falch iawn o fod mewn partneriaeth â Chanolfan Cymru dros Faterion Rhyngwladol a diolch iddynt am eu gwaith a'n parhau â'r Gwobrau, hyd yn oed gyda'r anawsterau diginsail y mae ugain ugain wedi taflu at bob un ohonom. Ac wrth gwrs, diolch i'r holl bobl ifanc sydd wedi ymuno ar amrywiol categorïau a llawer o longyfarchiadau i'r holl enillwyr. Thank you. Diolch. Menter ar y cyd rhwng Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yw Gwobrau Heddychwyr Ifainc Cymru. Fe ddatblygodd o Prosiect Cymru Dros Heddwch, a weithiodd rhwng 2014 a 2018 i ymchwilio a rhannu storïau yn ymwneud â threftadaeth heddwch Cymru yn y 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf. The Wales for Peace project uncovered a rich seam of stories which told of the horrors of war

to be awarded to the young person judged to have made the greatest contribution to peace during the year. Diolch yn fawr eto i bawb ac i Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen. Edrychwn ymlaen at seremoni o'r llwyfan yn 2021. Helo, shwmae, fy enw i yw Jacob Ellis ac rydw i'n gweithio i Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac mae'n bleser gen i'ch croesawu chi i seremoni wobrwyo Heddychwyr Ifanc Cymru 2020. Hello there, my name's Jacob Ellis and I work for the office of the Future Generations Commissioner for Wales and on behalf of the Commissioner I'd like to welcome you to the Young Peacemakers Awards Ceremony 2020.

However, that's enough of delay, you want to know exactly who has won and who has put their contributions forward in this year's awards. Heb oedi pellach felly, dyma ni gyda yr enillwyr yn y seremoni gwobrwyo Heddychwyr Ifanc Cymru 2020.

for global citizenship going forward. Llongyfarchiadau mawr i ti, Magda. Yn ail, in the second place, was Urdd Gobaith Cymru with their neges heddwch ac ewyllys da. Fe wynebodd neges heddwch ac ewyllys da sydd wedi darlledu yn ddi-dor ers bron 100 o flynyddoedd her arbennig eleni. Bu raid i'r bobl ifanc gyda chefnogaeth gan Urdd Gobaith Cymru addasu ei neges yn gyflym i fod yn berthnasol i fyd a oedd yn diodde' gan ac yn ymateb i Covid 19. Mae ei fideo a neges bwerus i arweinwyr y byd yn mynegi'n glir awydd pobl ifanc am newid yn seiliedig ar ofal dros yr amgylchfyd a llesiant pobl. The judges said that the message of peace and goodwill which is being broadcast on the 18th of May each year

Indeed. Well done to everybody uh, who competed, who proposed and, and collaborated uh, in that category uh, and llongyfarchiadau mawr to Magda once again. The second category, dadansoddwyr byd eang ifanc, young global analysts. Uh, yn gyntaf, yn, yn gyntaf yn y categori yma, first there,

The judges, from coordinating strikes to speaking at teacher training events and engaging with community members, Sam has shown he is willing to stand up for climate action and influence others. Llogyfychiadau mawr i ti Sam, well done, uh, congratulations. Yn ail, second place, from Ysgol Cwmrym ni, Ffion Griffith. Uh, yn yr erthygl hon, mae Ffion yn ymdrin yn feirniadol ac ar sail ymchwil ar ymateb i'r argyfwng Covid 19 yn fyd-eang a'r canlyniadau tebygol. Gwerthfawrogodd y beirniad diweddglo'r erthygl yn benodol, sef y casgliad mai'r unig ffordd o ymdrin â'r broblemau cymhleth a grëwyd gan Covid 19 yw trwy gydweithio'n ryngwladol. Daeth Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Antonio Guterres i'r un casgliad, nodyn o obeth i ni gyd. Um, in this article, Ffion

cael ei wobrwyo. Yn yn y categori yma mae Leah Mererid, um, cerddor Penny Gamp uh, yw Leia nôl y beirniaid. Mae'n amlwg ac fe wnaethon ni fwynhau clywed ei pherfformiadau ar y piano. Ar ben hynny, gweithred oedd yn dangos empathi a dyfeisgarwch oedd iddi feddwl am gysylltu â hen bobl yn ei chymuned a chwarae darnau o gerddoriaeth

Afterwards. Wel, diolch yn fawr i ti, Leah, am uh, gyfrannu uh, yn, yn, yn, y maes yma uh, yn ystod y, y cyfnod uh, anodd i ni wedi bod yn ei wynebu. Uh, thank you, Leah. You know, it's been a very difficult time for many residents uh, across, across Wales and, and further afield who I'm sure appreciated uh, an opportunity to

Seren McDonald, Ysgol David Hughes. Um, this is what the, the judges said. Mae Seren wedi creu poster pwerus a gwreiddiol yn cynnwys nifer o themâu yn ymwneud â heddwch ac yn edrych ar broblemau a datrysiadau. Mae'r brif neges heddwch yn sefyll allan megis enfys ar gefndir o faneri yn cysylltu â'i gilydd fel jigso. Islaw mae ysgwyd llaw rhwng du a gwyn yn digwydd uwchben darlun o'r byd. Darn gwych o gelf gan heddychwraig ifanc.

Yn ail uh, hefyd o Ysgol David Hughes, uh, Ifan Roberts, in second place, also from Ysgol David Hughes, Ifan Roberts. Uh, dyma ddwedodd uh, y beirniad, mae delwedd Ifan o'r golomen yn hedfan dros y byd sydd yn syml ond eto yn hardd o ysgeifig yn dweud cyfrolau am bwysigrwydd heddwch yn ein byd heb ddefnyddio geiriau. Mae manylion y traed a'r pig cochion a gwyrdd yr olewydden yn cyferbynnu gyda ffurdeb y golomen

Llongyfarchiadau mawr i Ifan ac i Sarah yn Ysgol David Hughes. Ond yn y drydydd safle, uh, mae Demi Ifan Cyrsau, uh, maddeuwch i fi a fydd rhyw gam uh, ehangu uh, yr enw yn fanna. Demi Ifan Cyrsau, Ysgol Tir Deunaw, uh, a mae'r beirniad yn gweud mae Demi wedi cynhyrchu dau boster word photo cryf, delweddau pwerus sydd yn eich gwahodd i sefyll yn stond ac edrych. Yn yr un gyntaf, mae dwylo wedi plethu yn ei gilydd, yn gwthio hiliaeth i ffwrdd, tra bod y geiriau o gwmpas y llun yn dangos sut y gall caredigrwydd arannu ar esgyn rhagfarn. Mae'r ail ddelwedd yn dangos sut rydym yn dal y byd yn ein dwylo, ei ffawd yw'n cyfrifoldeb ni. Demi has produced two bold word photo posters, strong images that invite you to stand and look.

Yn y drydydd safle unwaith eto, felly yn, yn gydradd drydydd uh, gyda Demi, mae Marissa Wood, Ysgol Tir Deunaw hefyd. Cawsom gan Marissa dwy ddelwedd rhwyd ffoto bwerus, yr un yn cydbwyso'n dda gyda'r llall. Yn y ddau lun, defnyddiodd yr artist ddwylo i bortreadu pwysigrwydd caredigrwydd, rannu a chynorthwyo yn y fyd eang. Roedd y map manwl ar ben y dwylo agored yn effeithiol ac yn aros yn y cof. Marista entered two very strong word photo images that complemented each other, both using hands to portray the importance of worldwide kindness, sharing and helping. The detailed map superimposed on hands was very effective and memorable. Llongyfarchiadau i ti Marissa, i Demi ac i Ifan ac i Seren um, am eich uh, safleoedd haeddiannol yn y categori um, artist ifanc. I ni'n symud ymlaen i'r categori nesa, awdur ifanc, young writer category. We'll move on to that next. Uh, and in the first place, yn y safle cyntaf, mae Gwenno Lois Robinson. Llawfyrchiadau i ti Gwenno, casgliad dwyieithog o ysgrifennu creadigol sydd yma yn cynnwys soned, stori fer, araith ac ysgrif A, i ti di bod yn brysur iawn, Gwenno. Yng ngeiriau'r beirniaid, dyma gasgliad graenus o waith sydd yn cwmpasio'r thema yn ystyrlon a deallus. Mae gan yr ymgeisydd dawn dweud dros ystod eang o ffurfiau. Llongyfarchiadau, Gwenno. Gwenno has given us a bilingual collection of creative writing, including a sonnet, a short story, a speech, and an essay. Uh, Gwenno's been very busy during this, this lockdown period. In the words of the adjudicator, a collection of high quality writing which addressed the theme

Bardd gobaith sydd ar waith fan hyn, un sy'n sicr y bydd modd i ni weld byd o heddwch, ond sy'n awgrymu'n gryf mai'r unig ffordd i wneud hynny yw trwy fod yn gyfeillion i'n gilydd. Daw haf i'n lloni wedi'r gaeaf du, medda Begw. Daw hapusrwydd i'n calonnau ni. Dwi'n licio hwnna yn fawr. Daw haf i'n lloni wedi'r gaeaf du, daw hapusrwydd i'n calonnau ni. Ah, very nice. There's this poem full of hope, expressing the conviction that a world of peace is possible if we can learn to overcome inequality and injustice and to extend the hand of friendship. Yn y drydedd safle, mae yna gwpl enwau yn fan hyn. Uh, y gyntaf, yn y drydedd safle, mae Aiden Macarefi, um, Macarefi, Pa ddrwg gen i eto am y cam ehangu? Yy, Ysgol David Hughes yn fanna, da iawn Aidan. Cerdd fyfyrgar sydd yn llwyddo i ddweud llawer mewn ychydig, meddai'r beirniad. Mae'r awdur yn gwneud y cysylltiad rhwng trachwant a rhyfel ac yn gweld heddwch yn rhywbeth i ddeheu amdano, rhwng ffrindie a hefyd yn fyd eang. A thoughtful poem which succeeds in saying a great deal in a few words. Ac eto yn y trydydd safle mae Alaw Roberts, Ysgol David Hughes unwaith eto, cerdd syml ond effeithiol a mynegi awyr arwyddocâd cariad i'r awdur. Mae'r llinell olaf yn drawiadol meddai'r beirniad, yn cymharu heddwch ac angel yn agor ei hadenydd. A simple yet effective poem expressing what peace means to the author, to Alaw. Great. And lastly in in in the third place jointly with Alaw and Aidan it's another A it's Anna Williams and yes Prifysgol David Hughes mae'r gerdd yn dechrau trwy restru pob dim sydd yn codi ofn ar yr awdur heddwch heddwch yw'r ateb meddai'r awdur ond mae hi'n awyddus iddo ddod yn gyflym

Diolch yn fawr a llongyfarchiadau i Anna, Alaw ac Aiden o Ysgol uh, David Hughes sydd yn cael eu gwobrwyo gyda'r trydydd safle i Begw yn ail, gyda Cael wrth gwrs yn ail hefyd ac yn gyntaf llongyfarchiadau mawr i Gweno Lois Robinson, Gweno dde taking the first prize in the Young Writer category. Ac felly fe ddown ni at enillwyr Gwobrau Heddychwyr Ifanc Cymru 2020. Nid penderfyniad hawdd oedd hyn yn ôl y beirniaid, rydym yn ddiolchgar tu hwnt i'r holl oedolion o ysgolion a mudiadau ieuenctid ac oedolion sydd wedi annog a chefnogi'r bobl ifanc a gyflwynodd geisiadau yn ystod y cyfnod anodd hwn. Roeddem yn chwilio'n anad ddim am bobl ifanc gwreiddiol a mentrus, pobl ifanc gyda gweledigaeth dros heddwch, cydraddoldeb a chynaliadwyedd, ac oedd wedi gwneud gwahaniaeth. Cymeron ni mewn i ystyriaeth y gallu i feddwl yn feirniadol ac edrych ar faterion o wahanol safbwyntiau. Rydym yn falch iawn o gyhoeddi felly bod gennym enillwyr haeddiannol.

On that basis, we're glad to announce the following winners. Yn drydydd, yn y drydedd safle in the third position, Ysgol Tir Deunaw. Fe wnaeth Ysgol Gynradd Tir Deunaw Abertawe gyfraniad enfawr i'r gwobre, yn cynnwys nifer o geisiadau i'r Adran Gelf a Thystiolaeth am brosiectau a wnaethpwyd yn ystod wythnos wrth wylio ac ar gyfer Dydd y Cofio. Roeddem yn hoff iawn o'r fideo a grëwyd gan y plant yn dangos sut roedden nhw wedi dathlu'r diwrnod i nodi diwedd yr Ail Ryfel Byd yn Ewrop. Ysgol Gynradd Dy'r Deunaw in Swansea made a huge contribution to the awards, including numerous entries for the art category, and evidence of projects carried out during Anti-Bullying Week and for Remembrance Day.

next year, potentially, uh, not virtually, in different circumstances, but we congratulate them all on their achievement. Cawsom ein hysbrydoli yn llwyr gan waith Magda a Sam yn arweinwyr ifanc sydd yn gweithredu dros amgylchfyd. Roedd yn amlwg ei bod wedi derbyn anogaeth a chefnogaeth gan ei ysgol a chan ei hathro, Dr Gareth Holmes, yn benodol. Diolchwn i Ysgol Dyffryn Aman am alluogi Sam a Magda i feddwl yn feirniadol am newid hinsawdd, i weithredu a gwneud gwahaniaeth. Ysgol Dyffryn Aman felly fydd yr ysgol gyntaf i dderbyn Tlws Heddychwyr Ifanc Cymru am flwyddyn, tan y seremoni wobrwyo'r flwyddyn nesaf. Rydym yn ei llongyfarch ar eu cyflawniad, ac i'r holl enillwyr yn y gwobrau neu'r seremoni wobrwyo eleni. Mae wedi bod yn bleser cyhoeddi'r enillwyr i chi, it's been a pleasure.